Дыууадӕсӕм сӕр Йесо адӕмӕн райдыдта фӕсномыг ныхӕстӕй дзурын. Иу адӕймаг ныссагъта сӕнӕфсирдон, йӕ алыварс ын сарӕзта ӕмбонд, скъахта дзы сӕндуцӕн, самадта дзы мӕсыг, радта йӕ ӕххуырст кусджытӕм ӕмӕ ацыд балцы. Афон куы ралӕууыди, уӕд ӕххуырст кусджытӕм йӕ сӕнӕфсиры хай райсынмӕ арвыста йӕ цагъары. Уыдон ӕй ӕрцахстой, фӕнадтой йӕ ӕмӕ йӕ афтидармӕй раздӕхтой. Арвыста сӕм ӕндӕр цагъары ӕмӕ уымӕн дӕр асастой йӕ сӕр ӕмӕ дзы фӕхынджылӕг кодтой. Арвыста ма сӕм ӕндӕр дӕр ӕмӕ йӕ амардтой. Ноджы ма сӕм бирӕтӕ арвыста, ӕмӕ уыдонӕй дӕр кӕй нӕмгӕ фӕкодтой, кӕй та дзы маргӕ кодтой. Иу ма йын баззад йӕ уарзон фырт. Ӕмӕ сӕм ӕппынфӕстаг уый дӕр арвыста, ӕмӕ фыртӕй мын фефсӕрмы уыдзысты, зӕгъгӕ. Фӕлӕ ӕххуырст кусджытӕ загътой кӕрӕдзийӕн, уый йӕ бын дӕр у, цом амарӕм ӕй, ӕмӕ мах бауыдзысты йӕ бынтӕ. Ӕрцахстой йӕ ӕмӕ йӕ амардтой, ӕмӕ йын йӕ мард сӕнӕфсирдонӕй раппӕрстой. Цы бакӕндзӕни сӕнӕфсирдоны хицау? Ӕрцӕудзӕн, амардзӕн ӕххуырст кусджыты ӕмӕ сӕнӕфсирдон ратдзӕн ӕндӕртӕм. Ау, сыгъдӕг фысты нӕ бакастыстут? Аразджытӕ цы дурыл нӕ барвӕсыдысты, уый сси сӕрӕвӕрӕн. Уый Хуыцауы фӕндӕй у, ӕмӕ уыцы диссаг мах уынӕм. Йесо фӕсномыг ныхас уыдоны тыххӕй кӕй загъта, уый бамбӕрстой ӕмӕ йӕ хъавыдысты ӕрцахсынмӕ, фӕлӕ адӕмӕй нӕ бауӕндыдысты. уӕд ӕй ныууагътой ӕмӕ ацыдысты. Ӕмӕ йӕм барвыстой фарисейтӕй ӕмӕ Ироды фарсдарджытӕй кӕйдӕрты, цӕмӕй йӕ ракъахой ӕмӕ йын йӕ ныхӕстӕ йӕхи ныхмӕ фӕцаразой. Уыдон ӕм ӕрцыдысты ӕмӕ йын загътой:
«Ахуыргӕнӕг, мах зонӕм, ды раст кӕй дӕ, ӕмӕ искӕй зӕрдӕ балхӕнын мыл кӕй нӕ архайыс, уымӕн ӕмӕ никӕй хъулон кӕныс. Фӕлӕ ӕцӕгадмӕ гӕсгӕ амоныс Хуыцауы фӕндаг. Кесӕрӕнхъӕлон фидын ӕмбӕлы ӕви нӕ? Фидӕм ын ӕви йын ма фидӕм? Йесо сын зыдта сӕ цӕстмӕ хъусдзинад ӕмӕ сын загъта: «Цы мӕ къахут? Рахӕссут ма мӕм динармӕ ӕмӕ ӕркӕсон!» Ӕрбахастой йӕм Ӕмӕ сын загътам, кӕй нывы мӕ йыл кӕй ном ис. Уыдон ын дзуапп радтой, Кесӕры. Йесо сын загъта, Кесӕры цы у, уый дӕттут кесӕрӕн. Хуыцауы цы у, уый та Хуыцауӕн. Ӕмӕ йыл дис кодтой. Уӕд Йесомӕ ӕрбацыдысты саддукейтӕ, саддукейтӕ дзурынц, мӕрдтӕ нӕ райгас уыдзысты, зӕгъгӕ, ӕмӕ йӕ бафарстой. Ахуыргӕнӕг, Моисей махӕн ныффыста, искӕмӕн йӕ усджын ӕфсымӕр куы амӕла, зӕнӕг та йын куы нӕ баззайа, уӕд ын йе фсымӕр ракурӕт йӕ ус ӕмӕ цот рауадзӕт йе фсымӕрӕн. Уыд авд ӕфсымӕры. Хистӕр ӕрхаста ус ӕмӕ ӕнӕзӕнӕгӕй амард. Ракуырдта йӕ дыккаг ӕфсымӕр, ӕмӕ уый дӕр амарди, йӕ фӕстӕ зӕнӕг нӕ ныууадзгӕйӕ. Афтӕ рауад ӕртыккаджы хабар дӕр. Авдӕй алчи дӕр ракуырдта, фӕлӕ дзы зӕнӕг ничи ныууагъта. Се ппӕты фӕстӕ ус дӕр амард. Ныр мӕрдтӕ куы райгас уой, уӕд сӕ кӕй ус уыдзӕни? Сӕ авды ус дӕр куы уыд. Йесо сын дзуапп радта.
Нӕдӕр сыгъдӕг фыст, нӕдӕр Хуыцауы тых кӕй нӕ зонут, уый уӕ нӕ рӕдийын кӕн ӕви? Уымӕн ӕмӕ мӕрдтӕ куы райгас уой, уӕд нӕдӕр ус курдзысты, нӕдӕр мой кӕндзысты, фӕлӕ уыдзысты уӕларвон зӕдтау. Мӕрдтӕ райгас уыдзысты, зӕгъгӕ, уый тыххӕй та Моисейы чиныджы нӕ бакастыстут, Хуыцау ӕм сындз къутӕрӕй цы радзырдта, уый? Ӕз дӕн Авраамы Хуыцау, Исаакы Хуыцау ӕмӕ Иаковы Хуыцау. Хуыцау мӕрдты Хуыцау нӕу, удӕгӕсты Хуыцау у. Уӕдӕ сымах тынг рӕдийут.
Динамонджытӕй сын иу фехъуыста сӕ ныхас ӕмӕ бафиппайдта, Йесо уыдонӕн хорз дзуапп кӕй радта, уый, ӕмӕ бацыд Йесомӕ ӕмӕ йӕ бафарста, Ӕппӕт фӕдзӕхстытӕй сӕйрагдӕр кӕцы у? Йесо йын дзуапп радта. Тӕккӕ сӕйрагдӕр мӕнӕ ацы фӕдзӕхст у. Байхъус Израил! Нӕ Хицау Хуыцау йеддӕмӕ ӕндӕр Хуыцау нӕй, ӕмӕ уарз дӕ Хицау Хуыцау ӕппӕт зӕрдӕйӕ, ӕппӕт удӕй, ӕппӕт зондӕй ӕмӕ ӕппӕт хъаруйӕ. Дыккаг фӕдзӕхст та ахӕм у: Уарз хионы, дӕхи куыд уарзыс, афтӕ. уыдонӕй ахсджиагдӕр фӕдзӕхст нӕй.
Динамонӕг ын загъта.
Рассӕр, сахуыргӕнӕг. Хуыцау иу кӕй у, ӕмӕ ӕндӕр Хуыцау кӕй нӕй, уымӕй иттӕг раст зӕгъыс. Ӕмӕ уый ӕппӕт зӕрдӕйӕ, Бӕтзондӕй, ӕппӕт хъаруйӕ уарзын хионы дӕр, дӕхи куыд уарзыс, афтӕ уарзын у ӕппӕт иууыл судзинаг нывондтӕй ӕмӕ ӕппӕт иннӕ нывондтӕй дӕр ахсджиагдӕр. Йесо йын йӕ раст дзуапп куы фехъуыста, уӕд ын загъта: Хуыцауы Паддзахадӕй дард нӕ дӕ. Уый фӕстӕ Йесойы бафӕрсынмӕ йӕ ныфс ничиуал хаста. Йесо кувӕндоны дарддӕр ахуыр кодта адӕмы ӕмӕ дзырдта.
«Динамонджытӕ куыд зӕгъынц Чырыстийӕ, Давиды байзӕддаг у, зӕгъгӕ? Сыгъдӕг удӕй разӕнгардӕй Давид йӕхӕдӕг куы дзырдта: «Хуыцау загъта мӕ хицауӕн: Сбад мӕ рахиз фарс, цалынмӕ дын де знӕгты дӕ къӕхты бын ӕрӕвӕрон, уӕдмӕ». Давидӕй кӕд хицау хоны, уӕд уый йӕ байзӕддаг куыд у? Адӕм хъуыстой Йесомӕ зӕрдиагӕй, ӕмӕ сӕ Йесо ахуыр кодта.
Уӕхи хизут динамонджытӕй. Уыдон уарзынц даргъ дарӕс дарын ӕмӕ сахарты фӕзты адӕмы арфӕтӕм хъусын. Уарзынц синагогӕты раззаг бынӕтты ӕмӕ минасы фынгтыл уӕле бадын. Хӕрынц идӕдзты хӕдзӕрттӕ, цӕстмӕ кувынц бирӕ. Уыдон баййафдзысты карз ӕфхӕрд. Йесо ӕрбадти кувӕндоны хӕзнадоны бакомкоммӕ ӕмӕ каст, адӕм дзы ӕхца куыд ӕвӕрдтой, уымӕ. Бирӕ хъӕздгуытӕ дзы ӕвӕрдтой бирӕ хца. Ӕрцыд иу мӕгуыр идӕдз ус ӕмӕ нывӕрдта дыууӕ лептӕйы, иу кадрант. Йесо басидт йӕ ахуыргӕнинӕгтӕм ӕмӕ сын загъта: Ӕцӕг уын зӕгъын, ацы мӕгуыридӕдз у се ппӕт адӕм цас нывӕрдтой, уымӕй фылдӕр нывӕрдта хӕзнадоны. Иннӕтӕ иуылдӕр сӕ исбоны уӕлдайӕ нывӕрдтой, ацы мӕгуыр сылгоймаг та нывӕрдта, цыдӕриддӕр ӕм уыдис, уый, йӕ хойраджы аргъ.